A Pont Santesperi, Dingar, Jalèct, un grup de musicians de mai d'una generacion jògon de musica reggae festieu. Sa particularitat es de faire de compausicions e reprèses dins tres lengas, l'occitan, lo francés e l'anglés. Vos prepausam una entrevista de Jan Pradal, lo cantaire e autor compausitor de Dialèct. Per escriure si cançon en occitan, lo join e gardés e sostengut per Jan Cristau Garnier, regent en Calandreta, que l'ajuda dins l'emprendissatge de la lenga.

Es un grup que recamp toti de generacion, que fai un poli de mescladis e com lo sabem toti amé l'occitan e amé dialècte mai de color. En français, en anglais ou en occitan, le message est le même, il se propage en chantant.

Ala de but es un jo de mo, amé lo mo dialete e lo mo ja dedin. Arja es lo biaie de dire Dieu dins la cultura Rastafari e lo mo dialete es per dire d'utilizar la music coma un parla. Per l'escritor la de de dialecte, ramentu lo mo dialete E per mei francofòne de bien ben prononciar ja. E lo cas de la fin bai un costat visuau un pò mai modèrn. Dissabte de sèra jalèic d'un concèrt après tres mes de galèra que tombe ben per lo raga les chats son nombroses per bolegar. Go les fai cantar, go les fai dansar

Aòr ieu fasié la guitarra e lo can, e Nico es arrivat a la bassa, fasiènt de riga acustica, sonque de composicion unicament en anglés a la debut, en anglés que totòm a cultura reggae venèt de Jamaica, lo francés es vengut après coma l'occitan. Donc i a agut tot plen de moviment, per resumir Joachim e Nico son partit e son arrivat a Melotin, tedie au clavier, Manu a la batarriè, Nanar a la percussion e Zé a la bassa. L'estil evoluè per venir un reggae mai festièu amé de sonoritat ska e rock. Chassi sur le yana jògue de la quora Imagine un monde tout plein de color Arencha de questionne verd e cavor

Li tèmi son diversificats, per exemple, d'observacion sus la societat, de sentir personau de l'escòla, per exemple, la cançon Leana. De malèstre de la jonhesa a mai li cançon Generacion Ganja e Babylon Bern. E tot plen de caus es diversificar. A la chanson, elle s'appelle Occitane in Paris, tu la connais?

Tant te'n parés, uèlhs! Ausiguèrem Mauresc fagarián sa promièra partida dins un concèrt a Pont Saint-Espèri e avièu l'idèia de faire una cançon que se dis Un citan in Paris amé Jean Christau e donc es una represa de Sting Englishman in New York com lo cantaire Tiken Jah Fakoly l'avè fach amé Un african a Paris. A la debut trobave qu'èra mai originau per la musica reggae que sonque l'englés e lo francés, pièi m'a per sorpere qu'aviá de bons retours dau public locau, tot monde n'en voliá mai. Amai descubriguère un moviment musicau, culturau e societau que m'agradava. Aquò se faguèt un biais simple, a me li reprèssa de se cantò e lo polimès de mai e a me cinc o seis composicion biais simple. Non sieu ieu qui escrive li cançon, alors assatgere lo metòde de Jean-Marc Courbet qu'es de bon començar, après faguere un estagi que se disié Parla au CFPO de Besiès, Lo Centre Aprenez qu'es lo centre de formacion de Calandreta. Tanben amé lo Jean Cristau me parlava en provençau rodanenc quand ie balhave li bas de la guitarra, fasié un escambi de servici. Après amé un groupe d'amis fasent tout plen de causes S'amusar a cantar, per exemple, e a com m'ajut per la prononciacion, per aprendre de novèus mots.
Per la que terre francés va ben en ciuana diversitat en elan

Avèm una cançon que i a dison diversita. De fièch, toti li personnes del grop son d'atge diferent, de 26 a 50 ans. Venon d'univèrs musicau e socioculturau diferent, donc volèm cantar dins mai d'una lenga. E après, cantar en provençau o rodanenc permet de nos situer dins la Vala de Ròse e permet au monde de dire qu'aqueste culture e aquesta lenga existon.

Le, lo public deman, demanda de cançons en occitan, mas eh, tanben eh, aim eh, nòsti cançons en francés e en anglés. Eh. Fòrça mond eh, es surprés d'aquesta mescladissa. Eh, per exemple, eh, li touristes me demandon eh, mai de qu'est aquesta lenga, eh, d'acò. L'oreguer permet d'acquerir aqueste tres sol lengue, que l'oreguer se canta dins quasi toti le lengue dau monde. Sus aqueste album i a 12 composicions, tres repres, set cançons onte l'occitan apareis. Le tèxte en occitan son escrits a quatre mans, amé Jean Christau e ieu. Le music son bastits sus scène dau temps de concèrt, amé un pò de repetition avant de seguir.